Ndakũgeithia mwĩroreri wakwa o harĩa hothe ũngĩkorwo thĩinĩ wa bũrũri witũ bũrũri twendete bũrũri wa Kenya na niĩ haha marĩtwa makwa ngagĩtwo mwaria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mwanya kũrĩa tũkĩũkire gũcera gũkũ Nyeri na tũkĩrĩ gũkũ Rĩrĩng'ũ Stadium rũthingo rũrũ ruothe rona rũthiĩte ũguo nĩ rwa Rũrĩng'ũ Stadium na ĩkĩrĩ gũkũ Nyeri na rĩu haha mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩũkire gũkũ kĩharo na tondũ wakwa mwaria gũkĩũra kwa mũkiri kworire tene na ndĩthũire mũmĩoni ta mũmĩanĩrĩri niĩ na niĩ ndĩ ta mwaria ngakiuga ngĩkoragwo ngĩenda kũmenya bũrũri witũ ũikaire atĩa ũhana atĩa ũtariĩ atĩa ĩkũthuthuria tondũ nĩ wega mũndũ gũthuthuragia na mbere ya gwĩka ũndũ wothe ona twambagĩrĩria na gũthuthuria. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũhanda macani, ũkamenya macani mahandagwo atĩa, mahandagwo rĩ, na ũguo rĩu tũkĩrĩ haha na tũrakĩenda gũgĩkinya kũrĩa kĩharo-inĩ gĩa volleyball nĩgetha tũkorwo tũkĩona maciumo na iheo cia ciana citũ. Na ũguo rĩu twagĩkinya harĩa, twagĩcera haha nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra nawe, ũkorwo ũkĩona maciumo maitũ na iheo citũ ũrĩa cikoretwo cigĩthiĩ na mbere. na Ngai kũnyita ũgeni mwĩroreri wakwa o harĩa hothe ũngĩkorwo, tũkĩonaga kĩharo kĩrĩa makĩrĩ nakĩo, ũrĩa gĩtariĩ na ũrĩa kĩhana. Na ũguo njĩtĩkĩria tũkorwo tũkĩnyitanĩra nawe, na twakinya harĩa tũgũkorwo tũkĩrorera tuone wendi wa ciana citũ na iheo citũ na maciumo maitũ, na tũkĩone kana hihi kũrĩa thirikari ĩngĩtũteithĩrĩria, tondũ rĩu mbeũ njĩthĩ nĩ tũkĩingĩhire na twakiuga mĩeke ya mawĩra nĩ ĩkĩnyihire. ũguo tũkorwo tũgĩkinya harĩa na tũkĩrorera tũreka ũũ nĩgetha we mũciari wĩ hau na tũreka ũũ nĩ ũndũ wa kĩndũ tugaga nĩ ũndũ wa wĩruti na gwĩtara na tondũ tugaga mũgĩ nĩ mũtare koguo tũreka ũũ nĩgetha we wĩ hau wĩ na mwana waku akĩrĩ na icumo ira rĩa kũina rĩa kũdansi rĩa gũcora kana ona iciumo rĩrĩa rĩngĩ rĩothe kana kĩheo kĩrĩa kĩngĩ gĩothe tondũ tũmetoka ana rĩu tumeingia digital no nginya nawe ũngĩmenya ũrĩa ũngĩteithia mwana waku gũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ thĩinĩ wa kĩheo kĩrĩa kĩrĩ nakĩo koguo twĩ haha nĩgetha tũkĩone hihi gũkĩrĩ na andũ makĩrĩ na wendi wa gũka kwĩrorera maciumo maya no ho tũkorwo tũkĩona hihi gũkĩrĩ na andũ makĩrĩ makĩrutĩire gũtwarithia iheo ciao na mbere mangĩbatara ũteithio ũrĩkũ kuma gwĩ thirikari na ningĩ tondũ tũrakiuga mbeũ njĩthĩ nĩ ithuĩ tũkĩrĩ aingĩ thĩ thaa ici kwa ndagĩka ĩno na twakiuga gũtikĩrĩ na mĩeke ya mawĩra no nginya tũngĩkorwo na ithuĩ tũkĩrora kũrĩa mĩeke ya mawĩra ingĩhĩire na kũu nĩkuo tũbatiĩ gũkorwo tũgĩtwara meciria maitũ ũguo tũkorwo twĩ haha tũkĩona athaki aya mũbira wa volleyball nĩ mũbira ũrĩa ũthakagwo na moko na e, ũgakĩigwo neti na ũthakagwo nĩ andũ atandatũ mwena ũyũ mwena ũrĩa ũngĩ andũ angĩ atandatũ na oho ũgagĩcoka ũgagĩkorwo atĩ e, wakĩgwa mwena wa A kana B e, nĩ kuga mwena ũrĩa mũbira wagwa Hau nĩ mwarĩo, koguo tũgũkorwo tũgĩkinya haha nĩgetha tuone kwĩgangara na gĩkeno kĩrĩa gĩkoragwo thĩinĩ wa mũbira. Mũbira nĩ ũrehaga gĩkeno, nĩ ũkĩrehaga gũcanjamũka, nĩ ũkĩeheragia ona stress. Koguo nĩ njĩra ĩmwe njega mũno na oho no mũndũ ũgĩthakaga ona mĩrimũ mĩingĩ ndĩgĩkoragwo ĩkĩmũnyita. Ũguo mũbira kana mathako nĩ makĩrĩ na ũteithio mũnene thĩinĩ wa bũrũri witũ na ũguo tũrĩa tũrakiuga ona rĩrĩa tũrahũthĩra mbeca citũ gũkũria iheo ici na gũtwarithia bũrũri witũ na mbere no njĩra ĩmwe ya gũkorwo tũgĩthondeka mĩeke ya mawĩra na mũbira nĩguo ũngĩthondeka mĩeke mĩingĩ ya mawĩra koguo nĩ ũrakĩigua ona nĩ marakiugĩrĩria tũgũkorwo tũgĩkinya harĩa nĩgetha tuone eh, eh, kana hi ona tũkorwo tũkĩnyitania na tondũ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ na kĩara kĩmwe gĩtiũraga ndaga na mũtĩ ũmwe ndũgĩtagwo gĩthaka tũgũgĩkinya harĩa nĩgetha tũkorwo tũkĩona ũnyitanĩrio na mũbira nĩ ũrehaga ũrũmwe ũkarehe thayũ ũkarehe kũnyitanĩra ũkarehe gĩkeno na gũcanjamũka koguo tũgũkinya harĩa na tũkorwo tũkĩnyitanĩra ĩmwe kwa ĩmwe ngĩona nawe ngakuonera ũcio nĩguo wĩra wakwa nĩgetha tuone bũrũri witũ nĩ makinya marĩkũ tũgũbatara gũkinyũkia na nĩkũ tũgũbatara gũtwara meciria maitũ koguo twagĩkinya haya ndigũkorwo ngĩaria koguo tũgũkorwo tũkĩrorera na akĩamba gũkũharĩrio mbere

Ũngĩcũthĩrĩria nĩ ũkuona gũkĩrĩ na ũingĩ wa andũ na nĩ kuga ũngĩcũthĩrĩria haha rĩu nĩ njĩra ĩmwe ya kuonania atĩ andũ aya korwo no magĩũke haha makĩrute mũndũ onokorwo nĩ gĩbaũ gĩbaũ kana mĩrongo ĩtano ĩtano.